Merħba għal din il-konferenza tal-aħbarijiet fejn ser insegwu l-ftuħ tat-tielet flyover tal-Marsa Junction Project. F'isem il-kollegi tiegħi fi ħdan Infrastructure Malta nirringrazzjakom talli ngħaqadtu magħna. Nistieden issa lill-Inġinier Frederick Azzopardi, Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, sabiex jintroduċi l-iżviluppi li se naraw illum, kif ukoll jispjega l-benefiċċji ta' dan il-proġett għall-eluf ta' persuni li ta' kuljum jivvjaġġaw minn hawnhekk. Grazzi ħafna talli attendejtu, Onorevoli Ministri, Segretarji Parlamentari, u kollegi sindki u kollegi ta' Infrastructure Malta. Wieħed isaqsi imma kif wasalna s'hawnhekk? Naħseb kulħadd jaf li bħala il-Marsa Junction hija l-iktar junction li jgħaddu vetturi minn ġo fiha. U għaldaqstant wara li 22 sena ilu anke kien responsabbli l-Ministru Charles Buhaġar u għalhekk għednilu anke jattendi magħna llum, kienu twaħħlu t-traffic lights li għal dak iż-żmien kienu qed jaqdu il-bżonnijiet tat-traffiku li jgħaddi minn dawn il-ħawi. Imma ftit tas-snin ilu nħass il-bżonn li hemm bżonn isir xi ħaġa sabiex it-traffiku jiġi indirizzat. U mhux xi ħaġa li għal issir għal ftit żmien imma xi ħaġa li sservi għal ħafna snin. U għaldaqstant Wara ħafna studji u wara ħafna, biex ngħid hekk, traffic counts eċċetera, instabet is-soluzzjoni ta' is-seba' flyovers. U filwaqt li ftit tal-ġimgħat ilu ftaħna l-ewwel żewġ flyovers, illum ser inkunu qegħdin niftħu t-tielet flyover li għal min qed anka jismagħna, il-benefiċċju tagħha ser ikunu li kull ġurnata ser ikunu min qed jgħaddi minn ġal din il-junction qed jiffranka 692 siegħa ħin fit-traffiku. Jiġifieri jekk naraw kull min jgħaddi hawnhekk kemm se jkun qed jiffranka ħin u ngħodduhom kollha f'salt, f'kull ġurnata kważi seba' mitt siegħa. U dan x'ifisser? Dan ifisser kollu benefiċċju fejn ikollna tnaqqis ta' emissjonijiet eċċetera. Imma nikkonkludi ħalli ma ntawwalx ħafna, bħala proġett qegħdin inħarsu lejn it-tmiem tiegħu bħala flyovers nofs is-sena d-dieħla u bħala tmiem tal-proġett kollu l-aħħar tas-sena d-dieħla. Imma bħala Infrastructure Malta m'għandniex biss dan il-proġett, għandna diversi proġetti oħra, mhux biss fin-naħa t'isfel tal-pajjiż imma anke fin-naħa ta' fuq ukoll, li kollha flimkien, komplessivament, kif anke wera fl-istudju ta' Gordon Cordina, għal kull ewro investiment qed nieħdu seba' ewro in return. Għaldaqstant, huma proġetti importanti ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw lill-Inġinier Azzopardi għad-diskors tiegħu. Illum qed naraw it-tielet flyover, l-itwal waħda tat-tip tagħha f'Malta, lesta sabiex tibda tintuża. Biex wasalna hawn Infrastructure Malta qiegħda tikkoordina ħidma li tinvolvi mijiet ta' ħaddiema minn awtoritajiet, kuntratturi u organizzazzjonijiet oħrajn. Se naraw issa filmat qasir li juri ftit minn dan ix-xogħol li kien qed isir fix-xhur li għaddew.

Dan l-investiment ta' 70 miljun euro jiġi kofinanzjat mill-fondi Ewropej, speċifikament mill-Fond ta' Koeżjoni u mill-Faċilità Nikkolleġġjaw l-Ewropa. Nagħti issa lil Dr. Aaron Farrugia, Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali, u lil Dottor Edward Zammit Lewis, Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, sabiex jispjegaw l-importanza ta' dawn il-fondi għall-iżvilupp tal-infrastruttura ta' pajjiżna. Nirringrazzjak, insellem lill-kollegi sħabi, Sindki u lilkom hawnhekk preżenti flimkien ukoll mal-ħaddiema ta' Infrastructure Malta. Il-ħidma tal-Gvern fl-aħħar żminijiet kienet ibbażata fuq żewġ pilastri. L-ewwel pilastru kien li Inħaddmu u nsostnu u nikkonsolidaw it-tkabbir ekonomiku illi pajjiżna esperjenza fl-aħħar żminijiet, imma t-tieni imbagħad illi ninvestu b'mod kbir ħafna fl-investiment ta' pajjiżna bl-investiment fl-infrastruttura biex din tlaħħaq mal-pass mgħaġġel illi l-ekonomija Maltija kellha fl-aħħar żminijiet. U dan sar mhux biss bl-investiment tal-Gvern ċentrali mill-Fond Konsolidat, imma wkoll bil-fondi Ewropej, kif intqal b'għen tajjeb qabli. U proprju l-investimenti li kien hawn bil-fondi Ewropej ta' 52 miljun waslu mill-Connecting Europe Facility u mill-fondi ta' koeżjoni. Jiena kburi ngħid illi bil-fondi Ewropej Mhux biss qed ninvestu investiment bla preċedent fl-infrastruttura tal-pajjiż, imma wkoll qed ninvestu iktar minn hekk fil-bidla fil-mentalità. Jiġifieri permezz ta' proġetti oħra, marbutin ukoll mat-trasport, qed ninvestu fit-tranżizzjoni fil-bidla fil-mentalità fejn jidħol trasport alternattiv u nħares 'il quddiem allura li mhux biss naraw fi żmien li ġej dal-proġett jispiċċa flimkien mal-kollegi tiegħi sħabi imma wkoll inżuru postijiet oħra marbutin ukoll ma' trasport u ma' infrastruttura biex inkomplu mixjin lejn din il-bidla eh, minn din il-tranżizzjoni fil- trasport alternattiv illi għandna permezz ta' proġetti bħal huma il-proġett Smith u oħrajn. Ningrazzjakom u nawguralkom iktar ħidma. Thank you. Grazzi, eh, grazzi Sinjuri, l ħaġa nibda biex nirringrazzja lill ministru Ian Borċ u kollega Chris Saġus u lil Laron kif ukoll il-ħaddima kollha mill-kbir sażżar li qed jaħdmu fuq dal-proġett. Proġett illi huwa mudell per eċċellenza ta' effiċjenza, effiċjenza kemm għal dak li huma timelines li jiġu rispettati u kważi kważi anke jitlesta qabel il-proġett, it-timeline pjanat, kif ukoll għal dak li huwa budgeting, jiġifieri l-budgeting jibda jkun ippjanat u ma jinqabiżx sal-aħħar tal-proġett. U allura nirringrazzjakom. Mill-aspett ta' trasport, It-trasport ma jistax jittieħed bħala xi ħaġa biss ta' ministeru. It-trasport u dak li joħroġ minnu hija xi ħaġa li huwa tal-gvern. Huwa tal-gvern anke f'ottika Ewropea fejn ilbieraħ stess il-Kummissjoni Ewropea għadha kemm fasslet dik li hija pjan hekk imsejjaħ The European Green Deal li parti minnu huwa t-trasport u l-emissjonijiet li joħorġu minn mit-trasport li huwa wieħed mill-ikbar kontributur illum t'emissjonijiet li għandna f'pajjiżna u allura dan il-proġett ikompli jikkonferma d-direzzjoni tagħna f'dan il-European Green Deal li li rridu nkunu hemm, irridu nagħmluh, nagħmluh għax huwa tajjeb għal pajjiżna, tajjeb għall-kwalità tal-ħajja, però nagħmluh ukoll b'effiċjenza u wkoll nitteppjaw fondi ġodda bħalissa għaddejja diskussjoni fuq livell Ewropew għal dak li jgħidulu l-Just Transition Fund, jiġifieri nagħmlu dak li hemm bżonn biex niġu biex nilħqu l-objettivi tal-Unjoni Ewropea però wkoll ikun hemm fondi adattati u fondi speċifiċi għal dak li nkunu li nkunu qed nagħmlu. Allura Dal-proġett huwa proġett tajjeb għax jirrispetta tliet prinċipji bażilari li huma aċċessibilità u konnettività, jiġifieri li għandek ekonomija li qed tikber però ekonomija li trid tiġi sostnuta b'infrastruttura li hi iktar b'saħħitha, b'infrastruttura li hija iktar effiċjenti u iktar organizzata. Għandek it-tieni punt li huwa s-safety, is-safety għaċ-ċittadini tagħna, illi ċ-ċittadini jsuqu u jkunu hemm f'toroq, jgħixu l-ħajja tagħhom f'toroq aktar sikuri u aktar ta' livell Ewropew u dinji. It-tielet punt huwa l-ottika ambjentali. Tgħidli x'għandu x'jaqsam ottika ambjentali qed nagħmlu t-toroq. Iva għandu x'jaqsam għax toroq iktar effiċjenti Għadu kemm semmiha wkoll l-Inġinier l-Inġinier Azzopardi, jkun hemm trasport iktar effiċjenti u allura inqas emissjonijiet għal dak li huma anke waiting times li jagħmlu l-karozzi meta jkunu meta jkunu fit-triq u allura dan huwa proġett importanti infrastrutturali id f'id ma' dak li qal il-kollega tiegħi Aaron fondi oħra mill-European Regional and Development Fund illi jaħsbu wkoll min-naħa l-oħra, fuq modalità ġodda ta' trasport, trasport bil-baħar, monitoring aħjar tat-trasport. Dan kollu huwa l-proġett tal-Gvern li rrid inmexxi 'l quddiem u nagħlaq billi nkompli ngħid kemm hu importanti x-xogħol li qed isir li mill-budget ġdid tal-Unjoni Ewropea hekk imsejjaħ Multiannual Financial Framework 2021-2027 inġibu l-aħjar fondi biex dawn il-proġetti jibqgħu sostnuti. Grazzi ħafna. Il-bini tal-ewwel tliet flyovers ta' dan il-proġett beda f'Diċembru tal-2018. Ejjew naraw malajr malajr, f'erbgħa u sittin sekonda, it-trasformazzjoni ta' din iż-żona f'din l-aħħar sena.

Il-ħidma ta' Infrastructure Malta f'dan l-akbar proġett li qatt sar fit-toroq Maltin tifforma parti minn impenn nazzjonali sabiex intejbu l-kwalità, is-sigurezza, is-sostenibilità u l-effiċenza tal-infrastruttura tal-ivvjaġġar f'pajjiżna. Nistieden issa lil Dr Ian Borg, Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, sabiex jagħtina aktar tagħrif dwar il-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam. Grazzi. Kollegi, Ministru Zammit Lewis, Segretarja Parlamentari, Agius u Farrugia, Eks Ministru, Perit Charles Buhagiar, Chairman u CEO ta' Infrastructure Malta, Sindki, tal-lokalitajiet fil-madwar, Amministrazzjoni t'Infrastructure Malta, awtoritajiet oħrajn, Transport Malta, Planning Authority, Lands Authority u amministrazzjoni tal-proġett, għandek il-supervision team, il-kuntrattur u ħaddiema oħrajn. Grazzi, grazzi lil kulħadd talli aċċettajtu l-istedina. tagħna illum fuq xogħol li tant qed taħdmu fuqu intom. Qabel xejn tajjeb illi wieħed imur lura eh, għal 22 sen ilu, 22 sen ilu predeċessur tiegħi il-Perit Buħaġar kellu problema ħafna ikbar għaliex lanqas kien hawn organizzazzjoni ta' traffic lights. Ġifieri inti kont tinżel minn Santa Luċija, tinżel minn Raħal Ġdid, eh, tiltaqa' f'din il-ħolqa importanti tal-pajjiż u kulħadd jara minn se jċedi lil xulxin. konfużjoni sħiħa. U hemmhekk ġew installati t-traffic lights. It-traffic lights li għenu għal 22 sena, però kif kien maħsub minn dejjem mal-ħin kienu se jkunu huma nifisom bottleneck ġdid. U kemm il-darba tkun nieżel min-naħa tal-kottonera u tibda tistenna minn qabel il-moskeja. Tkun nieżel min-naħa ta' Santa Luċija u teħel qabel ir-roundabout. U tista' tibqa' għaddej kulħadd bl-esperjenza tiegħu meta jasal f'din iż-żona quddiem iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Kien ilu jintqal li ser isir proġett, ħafna ħsibijiet, pjanti. Aħna rajna li dan il-proġett iwettquh u qed inwettquh fi żmien rekord. Kburi li għandi tim jaħdem Tim li qed jaħdem fuq bosta proġetti mhux fuq dan biss. U kburi wkoll li sibna ħaddiema li qed jaħdmu lejl u nhar fuq dal-proġett għax dan il-proġett qed jinħadem b'mod differenti minn kull proġett ieħor illi s'issa sar f'pajjiżna u spjega tajjeb fuq dan anke il-Ministru Zammit Lewis kif qed inħaddmu t-tempistika ta' dan il-proġett. Sentejn ilu biss, sentejn ilu biss hawnhekk kellna Fabbriki, kellna ħaddiema li jirrappurtaw għax-xogħol u jaħdmu f'dawk l-istrutturi li kienu kważi forma ta' roundabout kbira. Sena ilu biss bdejna nibnu dawn il-flyovers u naħseb ħadd ma kien jimmaġina li sena wara nkunu hawnhekk Qed niftħu strutturi bħal dawn u lejliet, ftit ġimgħat u xhur oħra jitlestew is-seba' li huma. Dah jkun ifisser bidla fil-mod ta' kif in-nies li jgħixu, jaħdmu jew iżuru s-South tal-pajjiż jivvjaġġaw. ħa ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Mhux se jifqu iżjed għal sitta, sebgħa, tmienja ġieli tnax-il minuta jistennew li jmisshom il-bozza l-ħadra. Però ħsibna f'iżjed minn hekk. Faċċata tiegħi mhux biss qed nara lis-Sindku ma qed nara wkoll Santa Luċija. Santa Luċija illi allura ħsibna minn qabel Meta rajna li dan il-proġett ħajkun qed jimpatta fuq Santa Luċija u naħsbu wkoll fuq proġetti oħrajn li hemm bżonn isiru lejn in-naħa tal-Kottonera u Raħal Ġdid u postijiet oħrajn. Għaliex dan huwa kurutur illi l-interventi tiegħu jridu jsiru fil-forma ta' katina waħda wara l-oħra. U jekk nibdew mexjin minn hawn lura, allura għandek Santa Luċija, għandek il-proġett tal-Marsa, Għandek Triq għal Domoro illi bdejna sentejn ilu u rajna kif dik ħadet għaxar korsiji, l-iktar triq wiesgħa fil-pajjiż, sitt korsiji fuq naħa u erbgħa fuq naħa oħra. Jekk tmur aktar kmieni, il-Marsaxamrun Bypass, il-proġett fażi numru wieħed tlestiet, fażi numru tnejn bdiet fil-ġimgħat li għaddew u diġà qabdet ritmu tajjeb ħafna. Immorru iżjed 'l isfel. il-proġett li lestejna matul dan is-sajf fuq il-bridge, eh, il-bridge fuq il-wied tal-Imsida, Regional Road. Hemmhekk ukoll għamilnieh sitt korsiji biss biex nindirizzaw il-bottlenecks. Il-Kappara Junction illi kien ukoll eh, dan il-gvern illi eh, lesta proġett li kien ilu maħsub għal 20 ta' snin. Iżjed lura, il-proġetti li ħabbarna, proġetti bżonjużi ħafna ġewwa Saint Andrews, numru ta' interventi li bħalissa qegħdin quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar sabiex jitlestew. U tmur iżjed lura il-Coast Road. Jiġifieri dan huwa l-iktar kurutur importanti fil-pajjiż. Għal dan ħdimt qabel u issa qed jagħmlu biċċa xogħol tajba Aaron u Edward. Fuq fondi Ewropej jikkwalifika perfettament għaliex huwa kurutur importanti illi allura akkwistajna fondi Ewropej għalih u magħhom jiġu wkoll numru ta' obbligi. xejn inqas iż-żmien. Iż-żmien li qed jiġi rrispettat minn Infrastructure Malta u mill-kuntratturi li qed jimplimentaw. U allura proġett li qed jitlesta qabel iż-żmien. Aħna kellna nkunu hawnhekk fl-aħħar ta' Jannar. Aħna għadna fl-ewwel nofs ta' Diċembru. Żgur illi ma konniex imdorrijin nassistu għall-ftuħ ta' proġetti bħal dawn daqstant bikrin. Kif qal l-Engineer Azzopardi, Infrastructure Malta illi ilha sena waħda biss imwaffqa, lestiet erbatax-il proġett fil-ġimgħat li għaddew. Bosta proġetti, jekk hux il-Marsa Ħamrun, jekk hux tal-Balal, jekk hux Buqana, jekk hux toroq bħal taċ-Chowsley, u nistgħu nibqgħu insemmu inkluż hawnhekk Vjal Ħal Luqa Santa Luċija u Vjal Ħal Luqa Ħal Qormi. Proġetti ambizzjużi li għandna quddiemna, inħares 'il quddiem illi fil-ġimgħat li ġejjin naraw Il-pjanti li ilhom iddiżinjati mis-sittinijiet jirrealizzaw ruħhom, is-Central Link Project. Oħrajn bħal Greek Project ta' l-Imsida kif ukoll il-diversi interventi li qed nagħmlu għal min jagħżel li jimxi, min jagħżel li jivvjaġġa bir-roti. Għandna numru ta' eh, bridges illi qegħdin jinbnew jekk hux Blat Albaida jekk hux il-Gudja u oħrajn anke f'din iż-żona. Minn hawn ftit ieħor huwa l-aħħar tas-sena. L-aħħar tas-sena jfisser li din is-sena Infrastructure Malta ħa tkun ħawlet 6,700 siġra b'investiment ta' miljun ewro. Il-kritika naċċettawha, Però rridu nfakkru li din l-entità sal-aħħar ta' dis-sena mhux ħa tkun tkellmet, mhux ħa tkun kitbet fuq is-social media kemm għandna bżonn siġar, ħa tkun ħawlet. Dawn imħawlin, imħawlin u qed jitgawdew għaliex irridu nkomplu nħaddru l-infrastruttura tagħna. 110 miljun ewro fuq toroq residenzjali, iktar minn 100 triq tlestew, għandna madwar 290 triq residenzjali kkuntrattwati, ikkuntrattati, u iktar minn 100 triq rurali oħra li tlestew. Dawn huma l-ewwel riżultati tal-ewwel sena ta' Infrastructure Malta. U naħseb illi allura għandna biex inkunu kburin, għandna għal xiex inkunu ottimisti għaliex dan il-pjan fadallu sitt snin oħra u ser inkunu qegħdin naħdmu sabiex nirrealizzawh. Nixtieq nirringrazzja mill-ġdid l-amministrazzjoni ta' Infrastructure Malta, s-CEO b'mod partikolari, l-Enġinier Azzopardi, iċ-Chairman u l-Bord tad-Diretturi, lill-amministrazzjoni u l-istaff tekniku u l-ħaddiema kollha, l-awtoritajiet l-oħrajn illi ħadmu fuqha, b'mod partikolari dik li kienet qabel responsabbli wkoll minn proġetti bħal dawn, Transport Malta, u li tgħin illum sabiex tassisti fid-direzzjoni u l-immaniġjar tat-traffiku. l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Artijiet li b'mod intrinsiku huma marbuta ma' proġetti kapitali bħal dawn u dawk kollha li kkontribwixxew, il-ħaddiema tal-kuntratturi, tal-project management u xejn inqas lil dawk li jiena nifhimhom ħafna għax kont fil-pożizzjoni tagħhom ukoll, lis-sindki u l-kunsilliera li jħabbtu wiċċhom mar-residenti illi sakemm jaraw il-proġett lest bir-raġun ikunu qed jesperjenzaw numru ta' inkonvenjenti Eh, nara qoddimi sindku ta' Santa Lucia, sindku ta' Marsa, tara ħaġdit mux qed naraħ, pero ċert illi eh, jina għat maħħom eh, fil-kummenti illi kemm il-darba jkissru l-mobile bil-raġun għaliex il-residenti tagħhom ikunu qegħdin ibatu minħabba xi inkonvenjent jew ieħor. Illum jistgħu japprezzaw ir-riżultati u m'għandix dubju li l-Marsa Project ħa jkun qed iħalli effett importanti fil-ħajja tan-nies u l-kullana li ħa titlesta bil-mini ta' ta' Santa Luċija. Grazzi lil kulħadd u naħseb illi eh, il-proġett issa jista' eh, jibda jiġi utilizzat mill-vetturi li ser jibdew jgħaddu minn hawnhekk u nitfu darba għal dejjem Perit Buħaġar it-traffic lights illi kontu installajtu sabiex solvejtu l-isfida għal numru ta' snin u li issa qiegħda tiġi apprezzata b'dan il-proġett b'mod permanenti. Nirringrazzjakom. Nirringrazzja lil Dottor Borg għad-diskors tiegħu. Bħalissa madwar 200 metru bogħod minn hawnhekk, fi Triq Aldo Moro, qegħdin inneħħu l-barrikati sabiex din il-flyover ġdida tinfetaħ għall-użu tal-pubbliku.

Issa qed naraw kif dawk li jkunu ġejjin minn Triq Aldo Moro fid-direzzjoni lejn Santa Luċija u t-Triq tal-Balal Minflok, tal-barrani, skużawni, minflok jgħaddu mit-triq ta' ħdejn l-eks shipbuilding u jifqu fit-triq fit-traffic lights qed jibqgħu għaddejjin minn fuq il-flyover direttament għall-Vjal Santa u jintfew. Uffiċjali tal-Port Malta bħal jitfu dawn it-traffic lights ħar dar jibdew jiżżarmaw dawn it-traffic hawnhekk fl-1997. Dak iż-żmien kienu jgħaddu ħafna inqas karozzi minn hawnhekk. Matul is-snin l-ivvjaġġar minn dawn iż-żoni kompla jiżdied, iżda s-sistema tat-traffic lights baqgħet kif kienet. Dan wassal biex żdied b'mod sostanzjali l-ħin tal-ivvjaġġar għal dawk kollha li jivvjaġġaw minn u lejn in-Nofsinhar ta' Malta.

Fix-xhur li ġejjin, Infrastructure Malta se tkompli dan il-proġett, tiftaħ erba' flyovers oħra u tintroduċi wkoll sistemi aktar siguri u aktar komdi għall-ivvjaġġar f'dawn l-inħawi, bil-mixi, b'tal-linja jew bir-rota. Il-proġett kollu mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla.

Mill-ġdid nirringrazzjaw lill-ħaddiema kollha li qed iwettqu dan il-proġett. Infrastructure Malta tirringrazzja wkoll lill-pubbliku għall-kooperazzjoni waqt li jkunu qed jitwettqu proġetti bħal dawn. Grazzi talli segwejtu din it-trasmissjoni u l-kumplament tal-jum it-tajjeb u awguri għal Milied hieni u sena ġdida mimlija paċi.